swilo leswi u nga le u nga u nga le ku u nga le ku swi posteni wena ka facebook u nga rivali ku swin'wana swa koho i marito lama a wu ni byetela wena na driver ya ka n'wina na tichomi ta wena ena tinjhovo leti u vulavulaka hi tona wena tinjhovo letiya welekere a hi tinjhovo ta wena na na na na na xinorhobaji xo vulavulaka xona i xinorhobaji xa mani xa salande producer tinjhovo letiya u ti valaka hi tona wena tinjhovo letiya u yo lomba giyani ka mhani un'wani wo vabya u vabya xilungu u tshama hala ka ka hala ka n'wina u nga yima ku tsakisa vanhu ka facebook u rivala ku timhaka leti a wu kha u tiposta hi ri movheni a wo ndzi hetela wena ni swi tivela ku leswaku mehe botgagaxo yi tirha vuphorisa yi na xibamu swilo leswi a swi vulavula na hinkwaswo ka swona wu helekere u nga ti ndlaka ku tlhari ngopfu nandze wo nhloko yo leha wa swi twa yima ku hetisa hetisa swo ka swi nga swona ku swi leswiwani swi va swi endliwe hi wena ya swi endliwe wena le karhi swi leswi hinkwaswo u hlava ku bodo ka xi hi swona wena u lava ku zama ku yi holovisa hi mhaka ku mina ni hambani na wena a swo boha na hambana wena hikuva u tindla tlhari wena ka mali hi xi swi nga endlaka u hambana ti-jempfundhisi wena wa nomo wa loya na matino mo xoho ni matino mo mo ka ma nga kahle mayelo i nga ku pahla ya kaizer chiefs wena u nge ndzwe chumu ene kere ka mi yima ku la ku ku hi borha loko hi tsakini hina ni hambana wena huma ka mina wa swi twa ni hambana wena huma ka vutomi bya mina u yima ku ta u ta xwela ku fana tichomi ta wena ani ali wa ha ri ha maxaka va ku siyina muti wu nga tala hi mabyanyi hi nghenini laha ndlwini ya ka n'wina a ku ri la dyn'wana dyo hola hi nga tle kona va ku la n'wina muti hi kumeka a wona u yo pfula nhloko yaleyi leha kunene yaleyi nga ku egautrain a wu na byongo ka mdina i nga ma ku posta posta swo ka swi nga swona u kha u swi tiva ku swi endliwi hi wena i papa ri lava sweswi hi nyama na ku byela wena a wu tlharihangi wena u tikhoma kahle kambe loko a hanya vuton'wini ni sukile ka wena ni suke ka wehe hambele yima jalazi ka vutomi bya vanhu van'wana mina ni ta buxa life yi na lani nga na vona wehe i tlhele mabebeni no ku byela swi hi swi wena i xi xi nga ndla ku hamba ti xi mfundhisi i vutomi bye bya wehe byebyo i ya mabebeni wehe we wa tlhele emukumbeni ya twenty u ri one ta dlawa hi mumu mfo a ni ku susini ku veka ndhutini kama mina na nga ta tshamisa sweswi xigazeni ri koho hi vito ra yesu na ku byela kama Va tsakisi u ya mahlweni mara u va careful ka life ya wena. U va careful ka life ya wena wehe ha ku byela ka wo byeliwa straight i le ku posteka swilo swa swa swa mahungu ma rhongo ku ve i swilo leswi a wu kho swi u kho ni byetela wena look a vuya u tlhela u ni hlengisela mali ya petiroli a wu nyumi i tshame i vona artist yi hlengisiwa mali ya petiroli wena mali ya le giyani yi kwihi ene hembela hembela kati u ri u lomba pahla u lomba u ya xava pahla ya le vakuleni u ku he ve ni ku xaveli pahla u ya xava pahla ya two hundred na swiburukwani swo davuka swo xota u tsaka kahle ka muhelekere ka mowa matini ma yelo wena i nga kona ku tlanga chiefs u swi twile ka muzeni nhloko yaleyo leha yeleyo yo ta mati yeleyo dasana ku siyena muti vatswari va wena ni vona tinhungu va laha phakathi ka ndlha ka n'wina layo mafele ke hohohoho a byi nga khomi urhongo wena loko vatsongo wa wena tshomi ta wena hi n'wi kha mindzhwetela ku ri tshinga ra boti gagaxi wena u kume boti gagaxi ku bifile ku na mali u na mali wena u nga phikizela boti gagaxi hi mali wena u yi kuma ku yi mali lekele u tirha kwihi wena u nga vo yisa njhe wo vukula lekere kambe yima u teka chance u tsakisa vanhu a wu na chumu na nde wena ene mina ni na vaseketeri vo tlula wena we u yo leha nhloko njhe a wu na next wena na xinhweta xi xa wexe xo xa xa miri le a capton park mi hanya kahle hi xo xi ku xi endlaku xi ku sapotaka xinhweta xexo xi endlaka xa ku rhandza kasi ha mona ku yi hlasela wena kwala giyani stadium laya A xi ka xikhensani wan'wana u humile a ti cinisa hi DJ Mfundhisi leyi kasi a wu endla ku mi vuyelana a nga ha kula DJ Mfundhisi hi ku mbabha exihlangi a wu nyumi ka ndila n'wana wa 2000 u hanya vutomi byo tani a phakathi ka vanhu eyi wa hlekisa ka mina va ku lan'wani muti leyi a wu teki na nsati komba ku va wa hi wehe papa wena va hanya papa wena va komba ku va wa hi wehe va hanya va ku va ku tirhisa wena va ku siyela madli lamaya ku za u nga teki na nsati wena u chava ku ya kaya hi madli lama ma nga laya madli lama wa ma tiva kahle ni ku byela ni siku ra loko hi ya tlela le. ku haha hi laha ni twa ku ni twa ti ti inani a ti benz bill la ku ha ti thwita mara problem i yini a wu hlamulanga u tikhoma kahle ka mdina wena sure